Bakuhe amagara gaawe. Garyosha. Tihaine nshonga shamukya. Ruhanga naaza kukumpa kweli. Haza naaza kukikora kubanga nanye ninkukunda kubanga tinkwenda ondiijo muntu. Kwonka naiwe Shaani ninkukunda nk'eseete. Eego. Ni kirungi haza. Kwonka ab'owaanyu boona nibaza kunyikiriza? Haza nibaza kwikiriza. Eego.

Nkasharwa etarimu na busha. Obu hi naaza kusiiba kwe, mukazi wangye esimu ye ekahita kurabamu kiri aho nawe ka naabuzaabuza. Hati naahirwa yaarabamu. Very good. Halo? Iwe shaani? Kwonka hoona ka ombuzaaburize niiwe hoona rwere. Ka tutiisize ngu nituza kurara twabonana, mbwenu ko? Ka ntakumanya orahi? Oriyo noija? Kare ka nkutegyereze ka mbe ndi nshutami aho. Kare. Kasija! Waagamba mpora. Kasija! Kasija! Ka ntakuhurire ori nkahi? Ka ndikunuure naandinda onde emiyembe. Mbwenu waagibona?

Okujwara manyiwe tikiine nshonga wade ngu nobu nokuba ntajugire we naza ku nanga agyezeho kirebeka ngu we yayenda nayejuga. Nobu wakuzire ou wabire omutsigazi wokushwera kandi takikuzibana ninga shi nkakurondera ou orashwere mbwenu ekindi akore.

Ashwijwe bika byayangire nanye kategyereze nyakiire muhara wa Reveranda mura mukazi wangye obundi tukagyendera aho.

Mbwenu mutabani wangye nanda kukushwera muhara wa reveranda. Nanda kutatsya. Nanda kutatsya. Kwonka tugambireyo embaga. Mbe mwine sente shi imwe? Kansha tuzandize kukubuuza. Nanze kutugireyo omu ki yakunda omwojo wangye, mbwenu tantwenda ngu tuzeyo tuze kuziga. Reero nze bakuhingire, reero waaheza kumpa akasente. Hoona shi esente ka tutaziine ka tuhumurikiise abaana? Hoona ku nuuya nookyererayo erizooba mukade? Ka tuhumurikiise abaana. Hoona akasente erizooba nookabonayo? Hoona ka naija mbeesigire. Hoona ku ori mushaija wangye erizooba noogiitagaita gaita noobona akantu ahu kuba abaana bagyenzire ka. Kyonki obwizi hoona? Eeh kuhumutya abaana kwekuriira Ih oyenda shillingi zingahi? Nangwa wampa nka million nka itaano reero nkagyenda nkajugaho ishatu ibiri nkazikozesa obugyenyi reero ku abadahete kutaho obugyenyi nibabaasa kuntwera. Hati mbwenu eki nanyenda ngu orazimpa ahu nakora obugyenyi abarantwera esente bantwera nyingi ninkoraho ezaawe ningikuhereza.

kandi nkabura kukweta Eh, unyete hati iwe buzima. tokuntwera Mm. mbwenu miliyoni itaano nti- nituzibona Mm. obu turikuzibona ningira ngu ngu shi mukyara wange nitwetaaga kumukozesa ohandi ekyo omuntu kana mukade omuntu n'omuntu waitu mazima taine buryarya mbwenu Ezimwe niziba ziri aha banka kwonka hariho ezi nandiyo ninza kwakiize nguzire akatukutuku niinyenda abaana bagume banshombireho otu akasasiro then nandinyenda kuza kukaakiira kwonka naaba ntakazitaireyo. Mbwenu ahakuba nizo naakuha ndabuza aha banka nyiha ei ziriho then ngyende ndeete akatukutuku.

Ensha Ruhanga nimurungi. Naabona esente mbe manya ngu omwojo wangye ngu obugyenyi bwe tiburaboneke bukabonera bukabona esente. Mbwenu nooreeba. Naaza kukora obugyenyi bubonere. Naaza kukora obugyenyi bwaza kubonera akankoma akasente aka. Oyehangaana abakade behangaana. Nze kujuga. Reero waareeba orareeba bampingire omwishiki. Bakuhingire mazima niiwe ogira omu ka mwana. Omwishiki wangye abonere, eka yangye ebonere, etaawe.

Nibaza kuntwera obugyenyi ningira nta nimburugamu. Ka tutegyereze ebiriija. N'ebya Mukama. Obu Kasita, ebiryo bye eeh. by'orwaro bifuraana. Hariho Obu turimu eshaara. Mukama. Harimu eshaara. Ekya Mukama tihaine orikukibaasa. Nibyekora. Omuntu owaagyenda oku ngu yaaza ku, umm, apaana. Kwonka shi bworya nk'oku akushusha kweri? Ngaa, nabwe tinkaamukunda. Nyineyo omwojo wangye kashaija. Shanita,

Reeba, egi enkoba Wow! yaaragi reebireho. Enkoba egi n'eyaawe. Egi yoona n'eyaawe? Enkoba egyo n'eyaawe. Kwonka niikukunda mazima. Ati oija onyange, Nanye niikukunda. oija onyange. Ah, tinkakwanga. Nkaguza enkoko, naaguza entaama, Ebi byona nimbimanya. naaguza embuzi, byona naabikuheereza. Mazima nanye ninkukunda. N'owaakukyebera omu mutima gwangye mazima

Turaziikana. Oku. Kare baayi. Baayi. Baayi. Baayi. Baayi. Baayi niiwe. Baayi. Yemerera ngire eki naakugambira. Tukateekateeka ngu eki n'okwenda kukugambira. None ekyo noogira ngu tikyaguma? Niinyenda ebiro mwenda Ebiro mwenda by'okwezi okwa kabiri. okwa kare. Oza kuba ori omukazi wangye. Still ori omu ngaro. Nikyo rwengi mazima. Nagyenda kyoshwa. Kare bye. Kare. Bye. Yeah. Mbwenu kofu namwiba ogu tinkaabasa kumukunda wa nobu yaakumpa sente ezi zoona Ezi sente zoona naakuzitwarira akashaija kuba ngu abo tibaine sente kandi nimukunda nawe nankunda mazima mbwenu we kyakorwa mukama eki erizooba mbwenu ku oku naamwiba oku tinkabaasa kumukunda waawa nobu yaakumpa sente ezi zoona ezi sente zoona naakuzitwarira akashaija kuba ngu abo tibaine sente kandi nimukunda nawe nankunda mazima mbwenu we Kyakorwa mukama ekyo eriizooba. Halo. Nsiibire gye eshani y'omwojo wangye. Ehe. Mm. Aha paani iwe otatiina, sente naazigwine iwe otatiina. Gumisiriza amazima otatiina nambwenu ndiyo ninyija tubugabuganire nkahi? Mbe niho naakushanga? Iwe ba mukade bagambe ngu sente ziriho, sente ziriho ebintu nibiza kukorwa mbikugyenda gye.